Neier Folsch vun Borderlands Mir musse lo den Koppel Race befreie goen, fir datt mer Palas a Sanctuary kréien. Géi ech sou jongen? Lass, nee?

An da wann du méi no dru gees, dann. Méi Stroumschlaf. Da gräift se dech un. Dat Déngen ass ultra gay, gell? Ja, iergendwéi schonn.
Ah, mir si virdru falsch gelaf. Autsch! Verbrennt mir!

Ja no net mer mussen den den mir den typ schnell gerett
gesinn de leschte bulli monk de gesinn och net haut zacki haut grad leck mech am marsch du wärst du wärst nach ëmmer man da schon so blöde baum gell ja mir du wennst mei och gejaagt
jo muss verstoe bleiwe gell
check die waff mol enke do wo keen hei ass ech ginn se dem dem tom ne ja ja go film se ech schmeiss mol riwwer

Ah, dat sinn déi eenzeg Géigner, déi ech elo gesinn hunn. Und tschüss. Ass den hei oder wéi? Ja, den, den, den, den Highlight hei.
Ass dat hien? Ja.
Das sind den Mr. Retten. Oder siche gun, fannen. Déi se mega cool aus. Yay, ech gouf gekickt.

Ah jo.
Jo, jo, jo, jo. Da ass deen ale Kommando-Typchen.
Wa lass, komm! Iergendwou, he?
Mäin, mäin Steam ass och offline. Oh oh.
Ja voilà, dat ass einfach, dat hunn ech och heiansdo Sonndes, do ass einfach den Internet einfach am Aarsch, ne, et geet guer näischt méi.

Do muss en den Energiekern beschaffen an dono op Sanctuary goen. Ok.
Wou ass den Timmy da lo? Ah do ass en. Grad erakomm.
Hey ech krut zwee Mil an ech hunn nach e Skill Point. Wou krus du zwee Mil?
Dir wäert déi virdru kritt hunn, ech war elo guer net an der Partie. Ah et ka sinn.
Bei ee kann ran putain. Nee dat sinn einfach deng Suen normalerweis déi dohinner kommen ne? Jo.

Ça y est, là, oh.
Spiller so geil ge mit der Verbindung kannst du net bringen. Wie geso dat se normale wat Verbindung as Problem fir de am Arsch. Ja aber mir lackzeitig leckt ja mega krass. Ja an dann verschwonneren Waffen an da gesäis kein Géigner an la so Pom. Ech koum nach net kucke wat dat fir Pom kéint sinn.
So also dat heescht.

Granat, Granat!
Keine Gefangenen!
Oh. Killt awer wat alles wat hei ass, well hei sinn vill Këschten.

Bass duerch d'Feier gelaf, du bass Cousine dat beso, ech hu keng Ahnung. Huet da sinn dee mat enger Feierwaff am Gang an erëm ze daddelen.
Ech fënnt ass opween am Gang op menger Leitung ze zéien. Ech komme. Mat ah, voll, voll. Äh, mir mise schon.
Ass gut. Merci aber.

Dass du eng scheiss Verbindung hues. Dat läscht komm mir awer zimmlech gutt gespillt. Ja ma jo, dat läscht Kéier ass du gaangen. Ah mein Defi leeft net méi, oh fuck. Ech hat awer nach ni, dass wéinst der Verbindung op eemol keng keng Géigner oder Waffen do leien. Ah dach, dat geschitt awer. Dat ass einfach nëmme well dass du eben, bei dir kommen d'Géigner an d'Waffen net un. Jongen, kann en Kéier kommen wann e wëll. Pass op, du. Ech komm net aus dem Haus eraus well ech laggen.

Oh, do sinn der Géigner. Na, da komme se souwisou elo bei, bei de Sanctuary do un. Do si méi Shoppe wéi s de wëlls. Oh, okay.
Déi komesch Nomaden, se sinn déck lusch, gell? Ja.
Hat dech schonn op. Fuer, Rajaf, fuer, Rajaf!

Yeah bitch! Bitches!
Kënnt jo och esou DLC wou méi esou Ritter an Draache méisseg ass. Dat kinnt ee scho gesinn, dee gesäit e gäil aus gell? Ah jo.
Jo. Ass scho laang meng Missioun ugezeechent, wat leeft?
Ja dee sammelt wahrscheinlech nach ëmmer. Ah nee, muss den Sun huelen, fuck. Schwätz mol mat dem Idiot dohannen. Wou?

Ja man, ech kritt erëm eng Bandit Waff als Quest Dengen. Boah kënne mer hei jo pauséieren elo? Géing ech och soen.
Jo.
Jo. Den Jeff ass net am Bann, ech Jeff!
Sou. Wéi schéisst Dir of hei? Ech hunn d'Waff getest. Ah ok.
Maja, da géinge mer soen, fir haut ass dat mol zeche fäerdeg.